Ndza ku losa na ku lori muyingiseli ndza ku losa murhandziwa wa hosi e ndza ku losa hi nkarhi lowu ndzi vulavulaka ni nkarhi lowu nga ta va u yingisela e a video leyi e makwerhu murhandziwa wa hosi e murhandziwa muyingiseli e ndzi ta vulavula Hi mhaka yo karhi leyi sukelaka eka buku ya Mintirho eh, chapter 10 eh, verse 1 ku ya fika ka 4 laha hi ndzi dyondzeke hi xiyimo lexi xi endlekeke na Korneliyo. Korneliyo eh, ku ni mhaka yo karhi leyi a yi endla leyi yi tsakiseke eh, Xikwembu eh, a a nyikela a a pfuna eh, lavo va pfumalaka hi mavulavulelo laman'wanyani naswona a nga ri swona ntsena hileswaku a chava Xikwembu naswona a khongela minkarhi hinkwayo naswona i ku khongela loku ka ntolovelo ntsena naswona a titsona swakudya eminkarhi yin'wana yin'wanyani. Xiyimo lexi makwerhu e xi tsariwile kona laha ka buku leyi ya mintirho e chapter 10 e naswona loko kola ka buku leyi ya mintirho chapter 10 loko u hlaya kusukela ka vhesi 30 u hlaya vhesi 30 na 31 u ta vona laha Korneliyo a tlhamuxelaka leswaku um leswi swi n'wi humeleleke ku ve ni um a endzeliwa hi hi hi xirhumiwa xa Xikwembu i nga ntsumi ya Xikwembu hi mahlayela man'wanyani a endzeliwa hi Xikwembu um hi leswi a swi endla hi tlhelo ra yena hileswaku a ri munhu loyi a chava Xikwembu naswona a khongela naswona a pfuna vanhu lava va pfumalaka hi mahlayi laman'wanyani a pfuna swisiwana mhaka liya a yi ri mhaka leyi yi fambelanaka ni tlhelo ra ximoya tanihi laha hi tivaka leswaku E munhu a nga va a ri na swona swilo swa ku khomeka hi mavoko na kasi emoyeni a ri xisiwana, naswona swi nga endleka a ri xisiwana xa ku pfumala leswi swi khomekaka hi mavoko, hambi i nga va swiambalo. murhandziwa wa hosi e mhaka leyi korneliyo a yi endla e yi endle leswaku e xikwembu xi lavita matshamela ya yena xi ko xi rhumela mutirhi wa xona a ri petro leswaku a ya xumayela korneliyo e, e, e, a rito ra xikwembu a ya xumayela hosi yesu a xumayela korneliyo leswaku a ponisiwa hikusa leswi a swi endla i nga swilo swinharhu a a a a a nyika a a rhandza ku nyika naswona a khongela naswona a khonge a endla ni xikhongelo xin'wani xa ku tihinta ingaku titsona swakudya, a ri e leswi swi nga va swi tsakisa e Xikwembu naswona swi fambelana na ku ponisiwa. Loko u hlaya ku sukela e ka vhesi 44 u ya fika ka vhesi 48, e hi u ta tsumbula leswaku Korneliyo lweyi a tsariweke laha ka buku leyi ya Mintirho e chapter 10 hi leswi nge e a ve ni xikateko lexikulu e a ponisiwile a tswariwa vuntshwa e na a nga se na tsakamisiwa ni le matini a tatiwa hi moya lowo kwetsima kola ka mintirho leyo leyi laha ka chapter 10 eka vhesi 44 ku ya fika ka 48 u ta kuma laha ku tsariweke leswaku e loko mutirhi wa xikwembu e petro a ha ri karhi a vulavula xumayela korneliyo a n'wi xumayela ha hosi yesu a n'wi tivisa na mhaka ya ku ponisiwa hi laha moya lowo kwetsima ka nkarhi wolowuya wu yehle Ehenhla ka Korneliyo u tate Korneliyo ni va ndyangu wa yena, ni vaendzi va yena Korneliyo, lavu a ri yena Korneliyo e a va rhambile emutini wa yena, va ta va ta rindzela e vaendzi lavo a va ri karhi va fi va va ri ndleleni. Vaendzi volavo hi ku vulavuliwa ni vulavula hi Petru ni lavo a a a a va mu pangalasta eku famba e, e va ya fika eka ndyangu lowuya wa Korneliyo. Kambe makwerhu, mhaka leyi yi hlamarisaka leyi endleke leswaku ni teka masungulo hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima ni ni ni ni endla vhidiyo leyi hileswaku Korneliyo a tatiwe hi moya lowo kwetsima na ni le matini a nga se na a nga se na tsakamisiwa tanihiloko u tiva u tiva murhandziwa wa hosi ndlela ya ku ponisiwa i ku amukela yesu naswona lexi xi landzelaka i ku nghena ematini ni vulavula hi ku tsakamisiwa ematini lexi xi landzelaka ndzhaku ka leswo i ku tsaka i ku ta tsakamisiwa hi hosi yesu a ku tata hi moya lowo kwetsima kambe ka korneliyo swi endleke hi ndlela leyi hlamarisaka i tsakamisiwe hi moya lowo kwetsima na nga se na tsakamisiwa matini leswi u ta swi kuma ka mintirho yona yoleyi chapter 10 vhesi 44 ku ya fika ka 48 kambe makwerhu mhaka leyi Hi swilo hi swilo leswi swinharhu a swi endla, a a nyikela, a a khongela, a a titsona swakudya minkarhi yin'wanyani. Leswi a tatisa leswi hosi ya Yesu a nga dyondzisa ha swona eka Matewu chapter 6 verse 1 ku ya fika ka 4 ni verse 6 ni verse 16. Mhaka yin'wanyana, naswona makwerhu a tatisa leswi swi tsariweke eka Swivuriso chapter 19 verse 17. Mhaka yin'wanyana futhi leyi fakazaka mhaka leyi a tatisa leswi swi tsariweke ka buku ya Jakobe chapter 1 eh, verse 27. Tivhesi leti ni ti hlayeke makwerhu eh, ti nyika vumbhoni ka leswi swi endlekeke ka vutomi bya Korneliyo, a ponisiwa hi ndlela yo hlamarisa a tlhela a tatiwa hi moya lowo kwetsima. Swilo leswi swinharhu na swona swa fakaziwa eka eka eka buku eh, ya mudyondzisi hi vito rin'wana i nga Ecclesiasta eh, chapter 4 verse 12. Kateka makwerhu Hlaya tivhesi leti ni ti hlayeke haleni naswona khongela u kombela moya lowo kwetsima wu endla leswaku u ku pfuna u ta twisisa e, e, e, e, e, e vuentelelo e bya ximoya lebyi byi nga kona e, e, ka tivhesi leti ni ti hlayaka na naswona byi fakaziwaka hi leswi swi endlekeke e, eka vutomi bya Korneliyo. E, Hosi Yesu a ku katekisi makwerhu moya lowo kwetsima a wu ku pfune muvulavuli i bedeyese mabunda hi siku ra ti 11 eka julayi ka 2018 eafrika dzonga na mixo na mpundzu makwerhu kateka hi vito ra yesu amen